Җәмәгать киләчәккә хатлар сериясеннән Вәкил бабай тагын бер сәгать турында сөйләп китмәкче булды. Бүген 6 февраль 2026 ел. Менә минем кулда бер уникаль дип әйтим микән инде сәгать. тотып торам. Моны мин көйләдем, эшләдем. Шуның өчен аз генә сөйләп күрсәтеп алам. Кнопка белән эшли. Кнопкасын басам. Монда күрәсез клеймалары бар. Бу инде стерлинговое серебро дип әйтергә дә була. Англияныкы Хенри Самуил. Монда якынрак күрсәтәм. Манчестер. Манчестер шәһәренә, Англиянең Манчестер шәһәреннән эшләнгән. Һәр детальдә клеймосы бар. Менә монда, монда ике клеймо сукканнар. Ну, шулай ук һәрбер элементның эчендә клеймо тора. Әкренләп менә хәзер ачам.

Стрелка, сәгать стрелкасы күчерелә менә шушы ачкычларның берсе белән. Вот, менә шушы ачкычларның берсе белән. Монда уртасына куела. Менә мин сезгә күрсен өчен әйтәм. И стрелка күчерелә. Элеккеге стена сәгатьләре принцибында. Вот. Беләсез бит, борынгы заманда стрелкасын күчереп төзәтәдер. Монда да шундый ук хәл. Куясың, кертеп, борасың, уңга, сулга, алга, артка. Мәсәлән, кирәк икән, мин күчерәм стрелканы бер минутка, ике минутка алга. Беләсез, күчереп куйдым. Вот. Менә. Ну и круговой әйләндерергә дә була. Менә бусы бер хикмәт. Аннан китәбез дальше. Бу сәгатьне карарга. Иң арттан заводка күрсәтермен. Хәзер мин механизм эченә керергә. Менә монда специальный фиксатор бар. Фиксаторын тырнак белән басып ачабыз. Ачабыз. Менә ул фиксатор. Корпуска монда эләгә. Фиксатор. Менә монда күренә. Вот фиксатор. Вот. Моны әкрен генә откидывать итәбез. Бу механизм целиком позолоченный силикон механизм. Монда шарнирда утыра. Фузейный сәгатьләр механизмнары беркетелгән шикелле корпуска беркетелеп куела. Ну, бу механизм фузейный түгел, э, Вот. Шулай да бу уникаль механизм, күреп торасыз. Менә монда регулятор. Бу инде э, мусы квадрат завод иттәр өчен тагын ике ключ, ике ачкычның берсе э, күчерергә, ә икенчесе завод иттәргә. Алар икесе ике размерда, менә күргәнегезчә. Менә монда э, мусын тыгабыз. Инде ахырдан сөйләрмен дигән идем, менә шуннан и э, броп сул якка борып, заводка ясыйсың. Менә бу тоже крышка. Бу крышканы снимать итеп була. Менә шунда специально запоры бар. Матур гына итеп эшләнгән запор. Запор күрәсезме? Менә монда фиксировать ителә менә бу нигә. Хәзер мин сезгә күрсәтер өчен ачып күрсәтәм. Менә болай итеп итәбез. Күрәсезме, күчте ул.

Дүрт крышкалы. Ә корпус үзе тоже кастрюль шикелле эшләнгән. Моның крышкасы астагысы ачылмый, ансына тагын әйләндергәч сәгатьне мин сезгә тәртипләп, әкрен генә э, сөйләп килермен. Менә монысы инде алга-артка күчерер өчен специально. регулятор и моның эчендә дә язылган механизмга Манчестер, Манчестер шәһәрендә эшләнгән номеры моның 31-дә 518 Монда Хенри Самуэль дип язылган. Бу инде шундый хәл. Шундый матур сәгать. Күрәсезме, ничек итеп эшләнгән.

Моны точный код өчен үзгәртергә була. Монысы беренче э, минутный стрелка ребятик микән инде төзәтүче стрелка. Монысы икенче спиральне э, нитә спиральне әзме күпме алга, артка, центрга күчерергә мөмкинлек бирә. Менә монда мин карап, карап алам хәзер. Ул белән. Менә ул әзрәк безнең спираль целиком бу якка күчкән. Кирәк икән әзрәк менә спиральне үзен дә күчереп була дигән сүз. Полностью бер киткән ниже белән. Вот, әз генә мин аны күчереп куйым әле. Менә күрәсез, нинди матур, сложный механизм. Бу уникаль механизм. И бу сәгать э, безнең Россия территориясендә берәү генәдер дип уйлыйм. Мин мондый бүтән сәгать юктыр. Вот. Менә күрәсез, хәзер моны без замокны ябып куябыз. И Безнең менә монда күтәрелгән әле ул. Монда фиксатор кереп утыра торган ось ние бар, күчәре, элмәге. Аңа төшереп куйдым мин специально. Күтәрелгән иде. Менә хәзер бу механизмны күрдек. Дальше инде эченә үк кереп булмый. Механизм йөреп тора. Мин аны шыплатып хәзер басып куям. Пиаласын ябам, пиала крышкасын Тагын шытладым. Бу якны шытлатып крышкасын ябабыз. Күрәсез, ябыла. Әйбәт, люфтлар, мазарлар юк. Ачыла, кнопкага баскач. Хәзер арткы ягын карыйбыз. Арткы ягын ачам. Арткы ягы да тоже шундый ук клеймолар куелган. Дүрт клеймосы бар. Вот. И язмасы бар. Монда Бу инде президент дип язылган С. В. Дали. Дали. Бу Сальвадор Дали түгелдер инде. Бу бер Франциянең танылган кешесенә башка безнең илдә торучы кешегәме, делегаткамы, дипломаткамы, белмим кемгәдер парламент тарафыннан бей

сәгатьнең бөтен эшләрен ачып, аңлатып, сөйләп күрсәттем. Бу сәгать 1913 еллар тирәсендә чыккан. Вот. Англия сәгате, Англиядә стерлинговый көмештән эшләнгән. Бу матур, кулга рәхәт, размеры Мәсәлән, диаметры 50 э, 50 миллиметр. Ә былай кнопкасы белән исәп калсаң 60 миллиметр. Вот. Шундый матур, матур, э, искитмәле сәгать. Вот. Бәлкем кирәкле кешегә сатып та җибәрермен. Вот. Алучы бик ялынып, рәтләп сораса, бирми булмас. Исән булыгыз, сау булыгыз. Вот. Тормыш шулай инде. Алга бара. Бүген 6 февральнең 2026 ел. Исәнлек, саулык сезгә. Җомга мөбарәк булсын.